иман китерәбез. Әлхәмдулилла, бүгенге сүзебез белән булды һәм була иман турында. Иман дигәндә без әйтә алабыз, бар шундый иман, ул иманны Аллаһ Тәгалә бөтен затка биргән. Ул затларның кешеме, җене була карамастан, кайсы халык, кайсы милләттән туына карамастан, нинди шартларда тәрбияләнә карамастан, ул иман бөтен затта бар. акылы булган затлар да. Һәм дә ул иман белән беркем дә мактана алмый. Бер кеше икенче кеше алдында менә минем шундый иманым бар диеп мактанса да, тегесе дә әйтә ала, ә минем шундый ук иманым бар. Шуңа күрә дигән бу иманның булуы беренчедән бу өстенлек түгел, ә ул иманның юклыгы мөмкин түгел. Ул барыбер бар, барыбер булачак. Никадәр кеше мактанып йөрсә дә, вот мин ышанмыйм диеп Аллаһка, Шаяра. Шаяра. Барыбер каядыр э, күңелнең түрендә, каядыр төбендә ул ышану бар. Барыбер бар. Бер кая китми ул. Һәм дә инде дөнья яхшылап килеп терәгәч, бөтенесе ышанып бетә. Шундук ышаналар, шундук ничек мөрәҗәгать итәсен дә беләләр. Даже өйрәтергә дә кирәк түгел. Шуңа күрә дә бу иман белән мактану булмый. Әмма мактанырлык яки Аллаһ каршында дәрәҗәгә ирешерлек иман ул кешене Аллаһ Тәгалә кушкан әйберләргә этәргән һәм Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрдән тотып калган ышану. Һәм дә бу ышану Аллаһ Тәгалә мине күрә, Аллаһ Тәгалә миңа бу әйберне бөтенесен биргән, шул сәбәпле мин аңа рәхмәт йөзеннән шуны эшлим, ә тегеләрдән тыелам диеп эшләве бу иман була. Иман һәм дә шул иман җәннәткә кертә дип саныйбыз без. Никадәр менә шул иман күбрәк, ныграк, шуның кадәр җәннәткә тизрәк керер дип ышанабыз без кешегә, кешене. Шуңа күрә дә Аллаһтан сорарга тиешбез менә шул чын ихласлы иманны, чын ихласлы иманны. Һәм дә Аллаһ Тәгалә теге гади ышану белән фитри, аны гарәп телендә дә, татар телендә дә фитри иман дибез. Фитри иман белән алданып, Шул да миңа җитә диеп дияргә түгел. Ә инде икенчедән, әгәр дә кеше безгә үзен мөселман дип таныта икән, әгәр дә ул безгә әйтә икән, мин мөселман диеп, без аны бүтәнчә санарга хакыбыз юк. Хәтта ул кире эшләр эшләсә дә, без әйтәбез, мөселман, ләкин гөнаһлы. Ә инде әгәр дә кеше үзен башка дин әһеле дип әйтсә, без инде әйтәбез, ярар, ничек телисең, шулай булсын. Шуңа күрә дә намаз укымаган кешеләрне мөселман дип саный икән ул үзен, без аны мөселман диябез. Ләкин гөнаһлы дибез. Әмма изгелекләр, яхшы гамәлләр эшләү мәсьәләсендә без әйтәбез, иң беренче чиратта фарызлар. Һәм дә инде нәфил гамәлләр кешенең ихтиярында, алар соңгы рәттә килә. Шуңа күрә дә иң яхшы, иң күркәм, иң кирәкле мисал ул, әгәр дә кеше Аллаһ каршында булган фарызларны үтәп, Аллаһ Тәгалә насихат иткән,

Хорошо, дога кылыгыз. Әлхәмдулилла, Коранда еш кына, күп кенә дога формасында килгән кемнеңдер сүзләрен табарга була. Яки Аллаһ Тәгалә кемдер турында шул сүзне әйткәнне табып була. Һәм шул сүзләрне без, әгәр дә гарәп телендәге теге фигыльләрнең формасын, затын үзгәртеп, үзебезгә дә борып куя алабыз. Шундый аятларның берсе Аллаһумма хаббиб иләйя әл-иман ва каррих иләйя әл-куфра вәл-фусука вәл-исьян. Э, Аллаһ Тәгалә Коръәндә тәкъвалы бәндәләр турында әйтә, Аллаһ Тәгалә аларга иманны сөекле кылды. То есть Аллаһ Тәгалә э, тәкъдире белән бу кешеләр иманны сөя башлады, ярата башлады, аларга ул күркәм, матур дип күренде. Һәм ул иманга тартыла башладылар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга Аларның күңелендә көферлеккә, гөнаһлыкка һәм Аллаһка каршы чыгуга нәфрәт тудырды. Аллаһ Тәгалә сөйдерә һәм Аллаһ Тәгалә нәфрәтләндерә нәрсәгә карата. Шуңа күрә әгәр дә без үзебез өчен әйтсәк, я Раббым, миңа иманны сөекле кыл. Миңа көферлекне, гөнаһ эшләүне һәм Сиңа каршы чыгуны сөймәслек, каршы кыл, минем күңелемдә нәфрәт тудыр, дип сорасак, бик дөрес, бик хаклы була. Монда да без күрәбез, иманны без үзебез аны теге ясап барлыкка китермибез, ул Аллаһ Тәгалә биргән бер нигъмәт, бер бүләк.